Tim en aye gin ma tipo tye ka nyutune. Tipo tye ka nyuto lok mapek ma opoto i kom rwodi, opoto i kom ludini ma i lobo lwongo Acholi, Kakalwo, Kicakke ma tipo me tekwaro lobo Uganda, Lamente me Uganda-ni, dwokcen tipo pa Nongo tipo pa Acholi kobedo ni en aye tye tipo acel ma tye ka lweny matek ki kerone weng, rom aroma ki kit ma yam tipo ni Lubanga onyuto ma onongo muni peya olweny i komgi. Dong bot wun Rwodi, gicak ki mar tipo-ni i mwaka alip aryo ki pyera aryo, kera ni cit iwot i godi weng, i abila weng ma i lobo Acoli, cit ilam dog iye, wek tipo-ni ma kiduku-ni ocak konyo kaka Acoli kaka luwo. Rwodi owiny maber ka ma to ma kobeddi wun wuneno tye i kinwu lipim ma abutyeko wunu weng kanya teko-ni oa ki iye. An awoto kit ma tipo-ni owacca kwede, Cako wotta ki i patiko, ngeya atyeko lobo acolewo liwony i abila ka ma tipo-ni tye iye-ni. Tipo-ni bene pe tye iye i godi keken. Tipo-ni tye i kabedo mapat pat pat pat pat pat mogo tye i yadi madongo, mogo tye i dog kulu. Weng tipo-ni onyutta-u. Tipo me tekwaro ma wun wuwaco wun orudine-ni, Akato wa i i alubu acito ka ma tipo-ni pa Gipii tye iye, wang lee, i Uruji, i got Uruji, got Nyala ma tye i i alubu. Dong gin ma myero wun wunge, wun Acholi, wun luo, en aye ni, tipo-ni ene-ni wubidoko i kuc i lobo pa Acholi, i lobo pa luo. Lwodi en ma gin gamente odukugi kare ma gamente duku tekwaro. Lwodi-ni weng gin tipo-ni pe kedgi. Tipo ma an awoto i abilagi kacel acel, acel acel, acel acel, acel acel, tipo-ni owaco ni gin-ni pe ki lwodi-ni. Lwodi-ni igi-ni weng ma gamente odukugi-ni ene-ni, komgi tye nono pien gin ma an awoto aneno ki wanga En aye ni, Timoni gin tye macalo gin timo jamigi kengi, gin tye macalo dano. Pe tye gin mo matek loyo gin, pe tye gin mo matek loyo timoni. Man gin amyero wun wunge, timoni eni-ni, ma giwaco ni timoni, timoni, timoni, gin aye loyo lobo, gin aye loyo lobo, pien gin pe dano. Gineni, ginen mere calo dano, ento gi dano kong. Dong, lwodini eni ma kobedo tye ni eneni, tipo bot tyekogi olib, pien tipo ni dong kome ki kome tye, ma an aneno ki wanga tye, ento peke i kom, peke i ker mo keken, ker i igi-ni weng ma kobedo cawa-ni, tye i lobo lwongo tipo ni en eni pe iye. Gin ma tye ni cal rwodi ni eni ma tye ni rom aroma ki rwodi kalam ma yam mono okwanyo kom ker kikome ci otero miyo kanya ker pe iye. Rwodi wa ni eni bene rom aroma kit eno. Man aye gin ma tipo nyuto. Ka gin pyem, tipo waca kit man, Ka rwodi wa ni pyem, Wek guru togi wi oyoto kacel acel acel acel acel acel ci ci lwak gin giwaco ni Ker-ri en aye dano. Ka gin pyem ci kum an atye en. Kikwany akwany Ker mo ni wek ater kany awaco ni abila wu en tibu wu nyute kakany wek unu ci rwatte ki tibu. Rwotte pe dugu. Rwotte pe dugu. Man aye ka wamito ni lweny ma kubedi tye ni Lweny ma kobedi un wuneno tye opoto i kin Ker-ri pin. Ka wawaco ni lweny eni-ni kityeko oyotoyoto wek tipo tyek lweny iwu oyotoyoto ci Ker kacel acel kalo pa ayera, Ker me pa ayera gukwany guye waci acana e kong dong i tem lok pa Bawa ma waco ni en labak dog dok en e Wota te tipo-ni. Ki wek acana kubin, an akwanya acana wek acana tipo ni e. wacit i tere. In itibak dugi wek inen gin ango ma obitimme, ci kikwanya pire me atyak. An acit kede ki dog i te abila-ni wek kinen gin ango ma obitimme. Acoli, gin lok ma atye ka waco-ni lok ma pire tek. Lwori ni eni ni kit atimo guwaca kede ni gin mo pe i komgi, gidoko kwo, pien wan dong watye, timoni dong gitye. Hmm? Timwu ni gitye. Mono gin, mono gin me poko kin rwodi. Eni lok mayot, ento kobedo i cawani. Eni gi wacce ker ni, ker ki telo dano. Eh, ker ki telo dano. Atamo ni wun ker acel acel acel acel acel, lok ma an tyen akati ki woko ni, lok e eni ma an tyen akati kede woko ni eni ni, wun wukony kora weki

Kanya dong timwu obedo ni okatti ka lwenyo matek adada, rwodi ocako nywaro abila kit ma mono onywaro abila-ni. Mono onywaro abila okwanyo ker, otero bot dano ma pe ker tye kikome. Hmm? Dano okwanyo, mono onywaro abila otero kanya ker pe iye, ka bolle laciro kec, en ma litinne

An onongo angeyo lacito kec ka pe timo nio waca awaca. Dano tumu. Kobene ni gin ma acana eh, runi ma tye bot acana, runi ma tye bot apira gin tye ka timo me cako nywaro ker kit ma yang munu nywaro ker-ri. Me kobedi cako coro runi, runi ma pe ki pe ki bul. Cul imyero wunu nge ni gin ma giwaci ker ni ker tye ki bulle. Bul ker tye ma jok ki tiyo kede. Abila ka Keri tye, Keri tye ki jami ma en tiyo kwede. Keri tye ki jami ma en tiyo kwede. Ene ki waci Keri. Rudi di igi ni weng ma gubedo di nena gubedo di cawa ni calo gubedo di cawa ka nyini cero di nen winy gin acana tye ka timo ne. Rwot acana tye ka timo ne acana cako mere coro ngo.

An amito ni aket latin amuto acel obed rwot. Gin ma kobedo i cawa ni wutyeko giwu, wutyeko wu ni weng winy enu, wucako pyeto tipo. Tipo me tekwaro pien wungeyo ni tipo ni eni onongo peke, ento tipo ni mawa omoro wot wa iye ni weng winy maber. Tipo ni mawa omoro wot wa iye ni weng ka tipo ni eni ma en otuc bota ma gubedo weko an atye ka lokke acoli winy maber. Kono ineno ki wangwu, wun wubineno ki wangwu. Dong wun, wun Acholi, ka wuwinyo lokka ni, ka wun wumito ni kuc odug oyoyoto i lobo Acholi, i lobo pa Lwor, wuye weki wun wubin, wubi wucung keda ki kwany rudi-ni, eni ma gin waco gin lutela, pien jo-ni telo dano. ka dong gidek ecito i abina, wek gin giwc onen gin ango ma obitimo i komgi, gin ango ma obitimo gin bene rwatte kede kunnu, ci dong gin wuwek rwodi ni pe otel dano, wun wuwek rwodi ni pe otel dano. Man aye gin ma amito waco tin, en aye ni, Tipo mo ma tye ka telo jo ni ma ngat ma wace Rwot, Rwot, Rwot, Rwot, Rwot peke. Pien in ibedo Rwot nongo tipo tye kiri. Dong kobedo i cawa-ni, peko madwong tye ka bino i lobo acoli, wuniwiny. Pien wodi gin kobedo ni gucako nywaro Abila ci tipo ni obikati mager. Bukati mager wa i kom wan, wa i kom lwak. Pien in ineno, ento ilworo. Lworo ma weko gubite wun wocungo ki cen, wun wocungo ki cen, aa, wan kene pe wadoco ki lok adwodini, wan pe wadoco ki lok adwodini. Ento ityen acwadiwa aye, wan pe wadonyo ki lok adwodini. Ka wun pe wudonyo ki lok adwodini, lam ma gubite cawa-ni, gin ma tipo-ni obitimo, ma wun iwaco wun pe wudonyo ki lok adwodini. Lok adwodini onongo lok adwodi. Gin ma iwaco ni yin In, in latela-ni, gin ma telo dano, gin ma telo dano en aye tipo. Pe tye ngatti mo muwaco ni en pe bidonyo i lok a Rwodi. Tin dong tipo owaco wa dong yo ma yot ma cik ni jo-ni ma wakwany jo-ni kacel ki lwak tergi i abinagi kacel acel. Ti ki i abinegi kacel acel. Ci in anga ma iwaco ni yin dok pe ibidonyo i lok atibu-ni? Yin pe i lok arwodi-ni, yin pe idonyo iye. Ee, yin pe idonyo iye ki lok arwodi. Wun litino acoli, tekki ka pe dong wukati woko, kobeddi i mo wun wutye ka pange oo, wun dong. Ngat acel acel en gamo kikome. Bot wun ludini, wun wuwiny maber peko ma tye ka bino i komwu. Lwak me acoli, latin acoli ma ojwayo pig wang acoli-ni weng.

En ma oweko in cit i gangwa. Ka dini-ni konyo ma dano cito liyang yang yang yang yatariya, pingo dini-ni pe okonyo gang pa wora, gang pa okela wi kodi? Pingo dini-ni pe okonyo dwok dano ki tekwaro, dwok acul i tekwaro? Yilo tibu pa luwum ma otero mwaka pyeradek wiye aboro ka tibu-ni ka luwum olwenyo matek i lobo Uganda, ka tibu-ni okato woko Acakki me kuc i lobo Uganda inu, acakki me kuc i lobo Acholi inu. Dong wun ludini ma gubedo i cawa-ni, an aparo, in paka aparo dama ma dong loyo dano weng ma kitye ka ye en ma nio en iribo tibu, en ibiribo Arudi. In icako ribo Arudi nini? In icako ribo Arudi nini? Ka itye ka winyo lok ka ma an atye ka waco-ni, in bene iribo rudu i ngec. Tipo ni en ma kobedde wa, an awaco ni, Awoto ki tere dong tye ni. Tipo ni eni ma janani luwum waco ni Dwok dano ki iye ni, tipone pat ki tipo pa Yecu Kricito. Dok kobedde tipo ni eni ma dong tye ni, Bwoyo ma mikuni o, wun ludini wuwiny maber. Tipo ni Bwoyo ma mikuni o. Kobedde gin ma kitye ka waco ni, O, o, ludini guriyo tal, ludini guriyo tal, pien gin tamo ni tipo ni onongo pud peke. But tipo ni dong tye, tipo ni dong tye. Dong an alego wun ludini, pe wurit wiwu i lok ni, kiri, kiri, kiri, kiri, kiri tira coli ma tye i gamenne, kiri na tira coli ma tye i politik, ni Archbishop Odama, wun ku, ah, Bishop gi ni en ori tal, Wurii tal, wurii tal i kin rwodi, tibu ni eni ni o ityeko woko, owek obedi, wun owek obedi, pe wurid, pe wurid wi wiye. Man aye lok ma tin an tibu waco ni awac ki wun, to ma tye ka bino, ma bubino i kom ludini lipim, pien kobedo i cawa ni, tibu ni eni ni, En aye gin obeloko i lobo. Tamo wun winyo kobedo cawa ni dano man gamene ma oduko tekwaro kobedo ni gamene ma oduko tekwaro gamene gam yuweri dong tye ka lwongo lutekwaro weng me i Afrika tye ka lwongo lutekwaro weng me Afrika pien ngeyo ni tipo ni ene ni mapat ki Yecu ma kikelo ni gin aye tek. Cwali man aye lok ma Tim twero kelo botwu ki jo kabalo.